Ma kcfiɣ akken dima tella tɛessast zdat tewwurt-nneɣ ala xaṭer nezdeɣ d tama n lmeḥalla n lɛesker. Nekkni lweqt-nni nezdeɣ deg luḍa, lameɛna aṭas i yezdeɣen deg yidurar n igeɣ. Imken kul taddart tesɛa taɛessast iferrzen iran deg yidurar s tulgiḍ iwakken ara ẓren ma yeqreb-d aɛdaw ɣer taddart-nsen. Iɛessasten-nni ad xtiren amkan yeɛlayen, kra uẓru, neɣ ad alin ɣef kra n ssumɛa, neɣ ɣef lɛali n uxxam i wakken ara ẓren mbaɛid deg lemluk, deg yiɣeẓẓawen, neɣ tiɣaltin i sen-d-yezzin. I nekk nesɛa sɛa, win iɛeyyan a s-yini i gma-s, Ay gma! Iwweḍ-d lefjer neɣ mazal? Awal Ṛebbi yessefhem-aɣ aṭas ɣef yiɛessasen, nmeyyez ddeɛwa-agi, cceṛ-agi meṛṛa. Ṛebbi ay d aɛessas ameqqran lmeɛna icegɛen lembiya ɣer ddunit diɣen ad ilin d iɛessasen llan kra deg-sen ilan d iɛessasen n ẓẓur ibɣan kan lfayda iman-nsen mačči d rebbi i ten-icegɛen wigi nqesser aṭas ɣef aɛessas n terwiḥin-nneɣ sidna ɛisa lmasiḥ yettwakteb diɣen deg wawal rebbi akken yelzem-as i mkul yiwen deg-neɣ ad iɛass acu ara nɛass Amezwaru ad nɛass iman-nneɣ. Ittwikteb ɛeẓret ẓallet i wakken ur tetteɣlayem ara deg ujereb. Nekkni iqqaren awal Rebbi nessen akken i lezmeɣ ad nɛeẓẓer diɣen imi ur nessin ara ass mi ara d-yass Ssid-nneɣ, ɛessas n terwiḥin-nneɣ. Ittwikteb, A taɛessast, iwweḍ-d ṣṣbeḥ, iɛellem lefjer. Acu teqqareḍ ɣef yiḍ?

Isefk-as i ɛessas ad yissin ɣef acu i yettɛeẓẓir. Isefk ad yissin lɛalamat ɣef ara iɛass i wakken ara iheggi iman-is. Amek ara nissin lweqt mi ara d-yas Sidna Ɛisa ihi? Acu-ten d lɛalamat n tisin-is? Ad awen-ɣreɣ ayen yettwaktben deg Wawal n Ṛebbi ɣer lxaṭer d Ṛebbi kan i yessnen. Yettwakteb, Am wakken i d-itekk lebreq si ccerq yettban alma d lɣerb, Akkagen ara tili tisin n Sidna Ɛisa. Iṭij ad iṭṭulem, agur ur d-ittak ara maḍi tafat-is. Itran ad ɣlin deg igenni, tiẓmar i inwen ad ttuhuzent, dɣa lɛalama n Sidna Ɛisa ad tban deg igenni. Irkul lɛarac n ddunit ad meǧǧden, ad walin ittas-d ɣef usigna i igenni s tazmert lɛaḍima tameqqrant. Ad iceggeɛ lmelaykat-is. S uṭenṭen ameqqran n lbuq, ad jemɛen wid yettwaxtaren di rebɛa tiɣumar seg yiwen iɣef i yenwen ar wayeḍ. Ḥefḍet tura lmettel n tnuqlet, Imi i d-uɣalen ifurkawen-is d ileqqaqen, ifrawen-is fsan. Tessnem, iqerreb-d unebdu. Akkagni ula d kunwi, mi ara teẓrem irku leḥwaǧ-agi, issinet. Teqreb-d tisin n Sina Ɛisa. Qqareɣ-awen tidet, lǧil-agi ur yettɛadday ara maḍi, alma ttukemlent leḥwayeǧ-agi. Igenni d lqaɛa ad fennun, lameɛna awal Ṛebbi ur ifennu ara. Wamma ɣef ass-nni d lweqt-nni ula yiwen ur isin,

Nesla amek ara teḍru tisin n Sidna Ɛisa mi ara d-yas lemana acu ara yeḍrun s imezdaɣ n lqaɛa ass-nni. Acu ara yeḍrun yid-wen? Ad awen-ɣreɣ diɣen ayen yettwakteb deg wawal Rebbi ɣef wayagi. Yettwakteb sin irgazen ad ilin di lmelk, yiwen ad yettwaxḍef, wayeḍ ad iqqim. Snat tlawin, Aẓeḍ n tisirt yewwet ad tettwaxaḍef, tayeḍ ad teqqim. Mi ara d-iban Ssid tazwara, ad aḥyun lmegtin ittekklen ɣef Lmasiḥ i leslak, ubeɛɛed nukni s lḥag tin iumnen yis, ad nettwarfed akk sdukli yid-sen ɣef usigna ad nmager Ssid i lehwa, ad nili dayem yid-s. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi, amek ara yili lḥal yid-wen ass-nni? Ad tilim gar wid ara iruḥen yid-s neɣ ala? Wid ur nettraǧu ara Sidna Ɛisa s lefṛaḥ d wid yugin ad qeblen leslak-is, i nkun llan kra yid-wen ilan akka i gniɣ dagi? I nkun tlam gar wid iqqaren anida lweɛd n tisin-is, ala xaṭer seg wasmi mmuten lejdud kulci iteddu am di lebda uxlaq?

Amek ihi ay tzemrem ad theggim iman-nwen kunwi d teḥsisnid-agi? Ma tqablem Sidna Ɛisa d ameslak-nwen, ayagi, ihi iqqar-awen ɛeẓret ihi, ẓẓallet, imi ur tessinem ara ass mi ara d-yas Sid-nwen. Yenna-d Rebbi d aseɛdi win i yettmeḥsisen, yettɛaṣan kull ass tiwwura-inu. D iseɛdiyen iga d itabaɛen iberdan-iw. Smeḥset, Lqraya iwakken ad tɛaqlem. Ihi, ilzem-aɣ nukni s imasiḥiyen ad nẓal kul ass ad nɣer awal Rebbi iwakken mi ara d-yuɣal Ssid-nneɣ ur aɣ-ittaf ara nexdem ayen nniḍen, yeɛni lecɣel n ddunit. Win yesɛan awal Rebbi deg wul-is, amzun yezdeɣ di tili uzmir. Ma d wid ur nqebbel ara mazal leslak n Sidna Ɛisa, wid ur t-netbeɛ ara, yella awal fell-awen diɣen. Yettwakteb qelb at sid seg wud iwjed, najit ɣur-s seg wud iqreb, ad yeǧǧ abrid-is umcum, argaz lbaṭel ad yeǧǧ axemmem-is, ad yuɣal ɣer Ssid Ṛebbi ara iḥunen fell-as, ɣer Ṛebbi-nneɣ unɛeggu ara ad yeɛfu. Alaxaṭer Ssid ur yettɛeṭṭil ara deg ukemmel lewɛed-is, lameɛna iṣebber ɣur-wen, imi ur yebɣi ara ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad awḍen akk ɣer ttuba.

Lxaṭ nukni, iɣran inǧil nessen ass-nni n tisin n sin Ɛisa, ad yili afraq ameqqran gar wat dunit. Nukni nla am tɛessast yettɛezziren yettwalin ɣef yiran n yidurar akken iɛalem lefjer. Iqerreb-d wass n tisin n sin Ɛisa. Aql-aɣ neqqar-awen ass-agi d ass leslak, d lḥaǧa yuɛren ad yeɣli walbaɛḍ deg ufus n Sidi Rebbi leḥya. Yettwakteb, mi ara d-iban Sidna Ɛisa di lɛaḍima-s, netta d lmalayek irkul, ad iqqim ɣef lkursi d lɛaḍima-s, irkul leǧnas ad nnejmaɛen zdat-s, ad ten-iferreq, akken iferreq umeksa wuli d umaɛiz, ad yerr wuli ɣer uyeffus-is, amaɛiz ɣer uzelmaḍ-is. Dɣa ad yini i wid ilan ɣer uyeffus-is, Wurtet ddula-nni i awen-ittuheggan segmi texleq ddunit. Ad yini i wid ilan ɣef uzelmaḍ-is, Ruḥet fell-i ay imnaɛal ɣer times n dayem i ttuheggan i Cciṭan d lmalayek-is. Wigi ad ruḥen ɣer lɛaquba n dayem, lameɛna iḥeqqiyen ɣer tudert n dayem. Taɛessast lɛali d tɛessast yettqerrɛen s unṣeḥ. Ṛebbi yessiwel-aɣ akk ad nɛeẓẓir, ad nẓẓal, ad nxeddem i lɛaḍima n Ṛebbi armi d ass-nni Mi ara ɣ-iqebbel deg yigenwen, ad nili yid-s i dayem. Ad nkemmel lehdur iḍ agi s yiwen n lmettel seg Inǧil i aɣ-isfehmen ma nmeyyez iwlawen-nneɣ, ma nella d iqeddac n Rebbi lɛali, neɣ ma nella d iskaken itebɛen Rebbi s uqemmuc kan. Ittwekteb ma ifehhem bab uxxam tanfa gar adyas u umawker, ilaq ad iɛeẓẓer ur ittanef ara i uxxam ad ittuwfetek. Daymi ula d kunwi, heggit iman-nwen imi Sidna Ɛisa ad d-yas di lweqt ur teḥsim ara. Anwa d aqeddac ṣṣaddeq d aɛeqli nni ira Ssid-is ɣef uxxam-is i wakken ar as-yefk lɛic-nsen di lweqt ilaqen? D aseɛdi, aqeddac-nni ara yaf Ssid-is ɣer tisin-is ixeddem akkenni. Qqareɣ-awen tidet, ad t-yerr ɣef ayla-s irkul. Lameɛna, ma yenna deg wul-is aqeddac amcum, Sidi iɛeṭṭel deg tiysin-is, ma yebda yekkat iɛerfiqen-is, ma itett itess netta d isekranen, Sidi uqeddac-nni ad d-yas mi ur ibenna ara fell-as, di lweqt ur iɛellem ara, ad t-yegzem ɣef sin, ad s-yefk amur i netta d at sin udmawen. Dinna ara yili d imeṭṭawen d uqerrac tuɣmast. Ihi ay atmaten d isetma, heggit iman-nwen, ilit d lmumnin ṣṣadeqqiyin, alamma d lmut, ad awen-yefk Sidna Ɛisa tɛemmamt tudert. ḥsiset kul durt ɣef lwaqt-agi i nuba laxbar lxir s taqbaylit si Transworld Radio Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres.

ayen ara wen-necgeɛ baṭel mla lexlaṣ. Ur ttut ara ad aɣ-tceggɛem la adras-nwen, la akk d isem-nwen, ma ulac ur nezmir ara ad awen-nerr awal. Ad iɛas fell-awen Ṛebbi ddurt-agi, ad ken-iqerreɛ seg mkul cceṛ. Meslama.